enyomba y'omogusii. Bono ekerengo erio ebiche eyio, tari bachumbe boka arangerete, esende tari yarengeo mpaka chigabana chiarangeretwe. Gorigereria ebiche eyio, gavana ya Nyamira teiyo, ntegera buya kabisa. Gavana ya Bosongo, Kisii County, teiyo, Simbarati. Eseneta ya Nyamira na eseneta ya Bosongo ya Kisii County nchire oo, that is Onyonka na ng'o? Okong'u Omogeni. Chiompi chionsi pi chia UDA nchiicho. Tete monto egere kabisa. Na viongozi binde bike bike. Bari bachete mbuya mono sana ase okomotegera amatiang'i. naende mobwatesi abori chikura echi ase obororo biake. Baasi, inki gekogera baria bande batachete? Ase ebidio eyi ya rero, eki nakio ntogokoanera. After nakwaneire. nyuma ntarakwanera kwansa, enamba yane nere iga. Baria moragane kogamba na inche ira chingaki chiaino ng'akere esimi. Baria baragane gosupport echanero enamba ya mpesa nere eyio, anytime nabo ogotoma mbuya mono. Baria baragani konsemi inche rende tumia enamba eyio yane buya. Ecomment section iga aye gwakwanire gwakorire beka ecomment section yago ororo abwo rika kendo. Lakini toeba gosubscribe ase echanero eye. Bono Simbarati tareng'o, nyaribo tareng'o, biongozi binde mbirobi tareng'o. Eki ngekoorokia, first, esegi nero gusii abwo ntochi korwana, ende esegi tochi korwana tari y'amaboko tari y'emioro, esegi echikura, ko make sure ng'a abachumbe bonsi pi ikomi na tatu ba gusii bachire ase ekiama ki'amatang'e ochi gotoa. Pingamizi abwo teiyo. Baria bagenda ororo. Mbuya buna ase ogoika oo, lakini nainwe kora egasi, kora egasi egere na mochoro more gochia koa amatiang'i bosoku, first of all, kora egasi, mobase kobwatera ng'a amatiang'i amatiang'i mokora egasi, kora egasi egere abananchi babachore. Lakini egento kia muhimu ntobwenerete gotwara abachumbe bakogenda igoro bachia gokonya amatiang'i ekero abeire president. Nchiki keramoe inki keramoe chinguru ande tari abachumbe. So naki nare gosaba abachumbe baito kora egasi egere emochie kobora ebirogo ebiino. Tokoirana ase baria baborete, nchakere egavana ya Nyamira, enki yamiseretio, obosooku, Nyamira yabire omogondo, yatoebe ekemaene, vision teiyo, kerengo nkeiyo gie county, oboibi bwoka bogasaine, chiemsie chikoragera. chitaeri chi'amakwoga, na ekiama babwate nkere kiange ki'amatiangi, mwasaririe ekaunti kabisa mokoa amatiangi obosooku, mogotwara chikaunti ase mbula ibere, ng'a eyende ekaransete keroka, erente enyambe ya geseso ofisi yaye, eyende eri bosongo onye eri Nyamira. Mpaka yagera abananchi bakorwa amagenderero ase eng'encho y'abanto ye chinda chiabo. obosooku sana. Nyamira eye eye eye nonya chisegi chikoretwa kero ka county ne ebiongozi bieito, kero ka town, abanto baito, abanto bakwerigeria baserire korwa echiro, naende bagocha rituko ria echiro, kianyarekana ng'a abanto baserigwe, monto ore korigeria aka agasabuni ere nyomba takonyora kende, onde ore korigia eschool fees oborwe rituko erio, bande baurwe ebinto biabo, ebinde biasambwa, eywo etari buya. Ase ki? Enyandamwamu enkoro y'ogotwara kera egento kwegemereria. Ase abasongo, egesongo togoteba ng'a selfishness. Moria korenge aria banto babachorete naki bakoba. Eki naki egento nkagerete na ribaga Misiri riaria. Number two, ase eng'encho ekiama kiaye getarachorwa namatianyi. Amatianyi nigo arosete ekiama ekio akaanyaria, bakinya riba bagetiringire ase ogokora amagendo ase ase ogotarete amagenderero nyamira. Bono amatianyi osukire kando, otebire karatiga, totorasoe ekiama ekio nki mwakorire kegochi kogera abanto bagianchire. Nyaribo igo ore bobe, nyaribo nabaente koba nechi embi chionsi amo. babe ase nyimati yanyu, lakini mono rende abaminto bakoraba nainche egasi bagusie. Na rigiya nigo deni time, nantebie ng'a mokwa, inchuo ng'a amawaidha abere atato ebinto torakore aa bi'amagenderero bichenchi Nyamira County. I will, nintaakani mosaara na kogera Nyamira ase okoba twensi twabeire. Inki Simbarati aratachere? Moigwete amang'ana gokwana gweta gweta. moroche ebinto abe ase nogoteba, agotishia abanto. Enyandamwamu ng'a matiang'i osokire koba epresident, ere taraboria ng'a anga akanya bachi ko achi koborio, anga omogusii atigara kando, intwe togosae ase mbara tiga. Onye koroche Raila nagwanchete, genda Nyamira, genda genda Kisumu obore obogavana. Anyang'inye ong'ongorwa aro, genda obore obogavana. Raila tanchete simbarati naki otari epati deputy party leader nari deputy party leader mbabo ki bagende bagerete akanyenyora tiambateire ere mogusii. Simbarati konya otige ere obo vice chairman naende obo chairman tare koewa kere babo ki bagende baimokerete igoro nari simbarati ase koegwa akaba epati leader mara ya gatato kere bare babere baito bairwe. Raila atagete ebirogo biri buna baria basoete serikali bire na ase biaruete ki bagende bakamanya kobori obo minority mwatorinire. Obochiamani bwatorinire, obochi obomanene obotugi bwaito mwatorinire, bono rende naki togokora buna omogusii na risimba aratesete koba ekiya gatato. Nere buna atakari osoiro ororo agogete kabisa ne David Patrick, tarochi ng'a eke negento aetu shingo upande. Ekia miserete, enyandamwamu ng'a matiang'i oboria obopresident, anga nere oborigwe.

Nase yaito pure box nyumbani. Goika torende omogusii. Ninche ngore evideo yende nase kimatia gia koboria opresident. Mbaerese kabisa totware koigwanana iga. Mobase koeba go subscribe baria gotete kong'akera esimi ing'akere, baria totete go support echanero nyesupport nere empesa number. Mbuya mono sana kaba mokobwatia amang'ana ngokora ase echanero eye. Nyasae abasesenie.